Il-Papa Franġisku milux ħafna ħabbar jew xandar jew ippubblika ittra postolika illi hu semmiha Aper Vitellis. Din il-ittra appostolika ta l-forma ta' dak li nsejħulu motu proprio, bil-Malti l-żewġ kelmiet ifissru fuq inizjattiva personali tiegħu. Mela l-ewwel nett motu proprio, jiġifieri mhuwiex frott dan id-dokument li l-Papa ħreġ, mhux frott ta' sinodu pereżempju bħalma, Kien frott ta' Sinodu l-enċiklika jisimha Verbum Domini? Jew inkella mhuwiex frott ta' Konċilju iktar u iktar, per eżempju bħalma kienet Dei Verbum jew id-dokumenti kollha tal-Konċilju, imma motu proprju, jiġifieri fuq inizjattiva personali tal-Papa? U l-Papa f'dan id-dokument stess jgħid illi Din ġiet wara talba mhux ta' movimenti ekkleżjali jew inkella gruppi ta' knisja jew knisja f'parti partikolari tad-dinja, bħal pereżempju s-Sinodu li għadu kemm sar dwar l-Amażonja, imma minn talbiet li saru mill-poplu ta' Alla, minn xi wħud mill-poplu ta' Alla, biex il-Papa jwaqqaf ġurnata, jum, apposta, Bħala jum iddedikat lill-Kelma ta' Alla. Motu proprio allura fuq inizjattiva tal-Papa nnifsu wara li sema' dawn it-talbiet għal dan il-jum, għat-twaqqif ta' dan il-jum. Aħna nafu li l-Papa għandu ħafna, ħafna fiċ-ċentru tal-ministeru ta' Papa tiegħu, ta' Isqof ta' Ruma u tal. Kap tal-Knisja Kattolika fid-dinja kollha, il-Kelma t'Alla, il-Bibbja. Anke, per eżempju, allura jagħti importanza partikolari lill-omelija li hu jagħmel f'kull quddiesa li jqaddes, li jippresiedi proprju f'Santa Marta. Mela, motu proprio, jiġifieri fuq inizjattiva tal-Papa nnifsu. Il-ġurnata li fiha ppubblika din il-Ittra Appostolika kienet it-30 ta' Settembru, jiġifieri l-ġurnata li tfakkar il-mewt ta' San Ġlormu. Kif nafu San Ġlormu kien segretar tal-Papa San Damasu. Fir-raba' fis-seklu erbgħa, il-Papa bagħtu proprju fl-Art Imqaddsa biex jitgħallem il-Lhudi u l-Grieg ħalli jkun jista' jaqleb il-Bibbja mill-ilsna oriġinali, l-Ebrajk, il-Lhudi, l-Aramajk u l-Grieg, għal-Latin, li dak iż-żmien, u baqa' sal-Konċilju Vatikan it-Tieni, il-lingwa uffiċjali tal-Knisja. Allura, San Ġlormu li għamel dan ix-xogħol kbir ħafna u importanti ħafna għall-Knisja, L-Ittra Appostolika ġiet ippubblikata proprju f'dan il-jum. Ma ninsewx, per eżempju, dak li kiteb f'wieħed mill-kummentarji San Ġlormu nnifsu, Min ma jafx l-Iskrittura ma jafx lil Kristu Ġesù. Allura l-importanza ta' dan il-jum. Barra minn hekk, il-Tifkira ta' San Ġlormu wkoll tagħtina hekk is-sens tal-Knisja li tqarreb, Il-Kelma t'Alla, ovvjament, li nkitbet l-ewwel bil-Lhudi, bl-Aramajk u bil-Grieg, lingwi li llum ftit huma dawk li jafuhom. Biex tqarreb il-Kelma t'Alla miktuba oriġinarjament b'dawn il-lingwi lejn il-poplu ta' Alla, għax huwa l-Kelma t'Alla għall-poplu, mhux għal xi sett, xi grupp ta' nies privileġġati li qagħdu jistudjaw dawn il-lingwi u li jafu kif jinterpretaw il-Bibbja, l-Iskrittura. Fil-paragrafu tlieta ta' din l-ittra apostolika per Vitellius, il-Papa jgħid li t-tielet Ħadd matul is-sena ikun iddedikat għal Jum il-Kelma t'Alla. S'aħna nafu diġà u hawn anke parroċċi anke f'Malta stess li għadhom jiċċelebrawha Jum il-Bibbja. Il-Papa qiegħed jiftaħ ftit din l-idea, mhux b'jum il-Bibbja biss, mela l-Kelma t'Alla miktuba, imma jum il-Kelma t'Alla. Il-Bibbja tagħtina l-Kelma t'Alla, imma hemm modi oħra, strumenti oħra kif il-Kelma t'Alla tasal għandna, mhux biss bil-Bibbja, pereżempju fil-liturġija innifisha. fit-talb personali, fid-dixxerniment komunitarju, pereżempju fil-lezzjo divina wkoll, u modi oħra kif il-Kelma t'Alla tasal għandna. Il-Papa jrid li dan il-jum ikun iddedikat mhux lil jum il-Bibbja mhux bħala jum il-Bibbja biss, imma wkoll bħala jum il-Kelma ta' Alla. X'għandu partikolari dan il-jum, jiġifieri t-tielet Ħadd fiż-żmien matul is-sena liturġika. It-Tielet Ħadd jiġi, bejn wieħed u ieħor, fuq l-għatba tal-festi tal-Milied li nkunu għadna kemm iċċelebrajna. Allura, qegħdin ngħidu t-Tielet Ħadd ta' matul is-sena wara li nkunu ċċelebrajna il-festi ta' meta l-Iben t'Alla sar bniedem, l-Inkarnazzjoni ta' Ġesù. Imma aħna nafu anke mill-Evanġelju ta' San Ġwann li Ġesù huwa il-Verb ta' Alla li sar bniedem, il-Verb ta' Alla, l-Kelma ta' Alla li saret laħam, inkarnat, saret bniedem. U nafu wkoll li l-Kelma ta' Alla, jiġifieri dak li Alla għandu f'moħħu u f'qalbu għall-bnedmin. U dan jesprimieh b'tant modi fl-aqwa mod tiegħu billi bagħat lil Ibnu l-waħdieni bħala bniedem bħalna, inkarnat. Allura il-pjanijiet ta' Alla, ir-rieda ta' Alla għall-bnedmin, dak li Alla jixtieq għall-bnedmin, saru tant konkreti f'Ġesù, Alla li sar bniedem. U dan iwassalna biex naraw iżjed l-importanza tal-Kelma miktuba t'Alla, tal-Kelma t'Alla fil-fatt. Barra milli qegħdin ngħidu t-Tielet Ħadd tas-sena jiġi eżatt wara l-festi tal-Inkarnazzjoni, ta' Ġesù, ta' Alla li jsir bniedem, qegħdin ngħidu wkoll li huwa ż-żmien ordinarju ta' matul is-sena. Għax il-Kelma t'Alla mhijiex il-Kelma t'Alla biss għal festi, għal ġranet importanti, għal ġranet partikolari. Qegħdin ngħidu l-Papa jixtieq li tkun wieħed mill-ħdud ta' matul is-sena, żmien ordinarju ta' matul is-sena, ifisser li l-Kelma t'Alla Hija dik il l-akkumpanjament li Alla jagħti lill-bniedem permezz tal-Kelma tiegħu anke fil-ħajja ordinarja, fiż-żmien ordinarju. Is-Salm 119 jgħid, Il-Kelma tiegħek, Mulej, hija fanal fil-mixja tiegħi. U allura il-fatt li tiġi matul is-sena f'wieħed mill-ħdud ta' matul is-sena, il-Papa jrid jagħtiha din il-laqta. Kelma t'Alla takkumpanjana f'kull żmien, anke fl-iktar żmien ordinarju ta' matul is-sena. Imma hemm iktar. Il-Papa wkoll isemmi f'dan f'din l-ittra illi t-tielet Ħadd matul is-sena li fis-sena 2020 se jkun is-26 ta' Jannar, jiġi eżatt wara l-festa tal-sejħa u l-missjoni li Alla jagħti lil San Pawl, lil Sawl, fit-triq ta' Damasku, fejn jiltaqa' ma' Ġesù irxoxt, jurih li huwa l-Iben t'Alla, il-Messija li ġie jsalva lil kulħadd, Bi San Pawl isir il-missjunarju mhux biss tal-Lhud imma speċjalment tal-Ġentili, tal-pagani. Mela l-fatt li jiġi wara din il-festa ta' dan l-Appostlu kbir tal-ġnus, tal-Ġentili, tal-pagani, allura jfisser li l-Kelma t'Alla tista' takkumpanjana wkoll, l-Evanġelju, l-Kelma t'Alla, it-tħabbira tal-Aħbar it-Tajba, Tista' takkumpanjana wkoll f'din il-missjoni ta' evanġelizzazzjoni li aħna nwasslu l-Kelma t'Alla, ir-rieda ta' Alla, proprju lil kulħadd, lill-ġnus kollha. Imma wkoll is-26 ta' Jannar jiġi wkoll f'għeluq il-ġimgħa illi l-Knisja tiċċelebra ma' knejjes oħra, knejjes Insara, il-ġimgħa ta' talb għall-għaqda tal-Knejjes Insara. U dan ifisser illi dan il-jum huwa jum importanti ħafna, u l-Papa jridu jkun jum importanti ħafna, biex il-Kelma t'Alla takkumpanja wkoll lill-ġemgħat li jemmnu, lill-Knejjes, Kristjani, anke jekk mhumiex fi ħdan l-istess rit, biex ikunu jistgħu huma stess jaslu għall-għaqda, jaslu għall-unità. It-Tielet Ħadd ta' matul is-sena huwa jum importanti ħafna u l-fatt li aħna se niċċelebraw dan il-jum bħala Jum il-Kelma t'Alla, bħala jum solenni, jixtiequ jkun il-Papa, Ifisser li jrid jagħti lill-Kelma t'Alla importanza kbira għalina lkoll illi ngħixu l-fidi Kristjana tagħna, l-fidi Nisranija tagħna. Mela, barra milli huwa żmien ordinarju, dan it-Tielet Ħadd, imma hu wkoll żmien ekumeniku, meta l-Knejjes jitolbu b'iktar intensità, b'iktar qawwa, għall-għaqda fosthom. Din l-ittra apostolika l-Papa semmiha Aperuit illis. Nafu d-dokumenti tal-Knisja normalment huma meħudin mill-ewwel żewġ kelmiet li bihom jibdew id-dokumenti kollha. Aperuit illis huwa l-kliem Latin, żewġ kelmiet bil-Latin, li nsibu fil-Evanġelju ta' San Luqa, eżatt wara. ir-rakkont ta' meta Ġesù jiltaqa' mad-dixxipli ta' Għemmaws, imbagħad Ġesù jmur f'nofs id-dixxipli l-oħra miġbura f'Ġerusalemm, fejn imbagħad irritornaw iż-żewġ dixxipli ta' Għemmaws, u hemmhekk jiftħilhom moħħhom aperu it illis jiftaħ il-moħħ tagħhom biex jifhmu l-Iskrittura, jgħidilna l-vers 45 tal-kapitlu 24 ta' San Luqa jiftħilhom moħħhom biex jifhmu l-Iskrittura, biex jifhmu l-Kelma t'Alla. X'jifhmu? X'kienu se jifhmu bħalma fehmu d-dixxipli ta' Għemmaws, iż-żewġ dixxipli ta' Għemmaws? Se jifhmu li dak kollu li Alla qal fit-Testment il-Qadim, fil-Skrittura Qludija, li dak iż-żmien kienet l-unika Skrittura, Bibbja, li kienet għadha inkitbet, titkellem proprju fuq Ġesù. It-Testment il-Qadim huwa seba' li jipponta lejn Ġesù, li huwa l-qofol tar-rivelazzjoni ta' Alla. Allura minn dawn iż-żewġ kelmiet li jfakkruna f'dan ir-rakkont kemm tad-dixxipli ta' Emmaws u kemm ta' Ġesù wara dan ir-rakkont li jiltaqa' hu personalment mal-bqija tad-dixxipli miġbura fil-kamra ta' fuq f'Ġerusalemm, Qiegħed jgħidilhom, Jiena, Ġesù Kristu, li qomt mill-mewt, li jiena l-qofol tal-wegħdiet kollha li Alla għamel lill-bnedmin, jiena qed niftħilkom għajnejkom, qed niftħilkom qalbkom biex tagħrfu li jiena l-Messija, li jiena l-Mulej, li jiena s-Salvatur. Il-kapitlu tlieta jew il-paragrafu tlieta bejn wieħed u ieħor huwa l-iktar paragrafu importanti f'din l-ittra apostolika x'fiha l-Papa proprju jwaqqaf din dan il-jum bħala jum solenni ta' ċelebrazzjoni, ta' riflessjoni u ta' tixrid tal-Kelma ta' Alla. Mela l-ewwel nett il-Papa jixtieq li dan il-jum ma jkunx jum sempliċiment ieħor fil-kalendarju, ma jkun jum solenni. U allura bħala inizjattiva biex toħroġ din is-solennità ta' dan il-jum, u allura solennità il-qawwa l-kobor tal-kelma t'Alla, huwa l-inizjattiva hija li f'dan il-jum tiġi intronizzata propju mill-isqfijiet, mill-kappillani, mill-saċerdoti, Fl-assemblea, fil-ġabra, fil-laqgħat liturġiċi, il-Bibbja nnifisha li tiġi titpoġġa fuq it-tron bħala, biex ngħidu hekk, is-sultana tal-poplu miġbur biex ifaħħar lil Alla fil-liturġija. Mela l-ewwel nett solenni billi tiġi intronizzata proprju l-Bibbja. U jum solenni mbagħad għaliex ikun hemm enfasi fuq il-proklamazzjoni Jekk jien għandi l-isbaħ ktieb fid-dinja, imma jibqa' dejjem magħluq, ħadd ma jista' jkun jaf x'fih. Allura barra li nqisu l-Kelma t'Alla, allura nintronizzawha, nagħmluha fuq it-tron, biex tkun id-dawl tagħna fil-ħajja u fil-mixja tagħna lejn Alla, irridu wkoll nieħdu l-impenn li nipproklamawha, inħabbruha. Barra minn hekk, il-Papa jissuġġerixxi f'dan il-paragrafu tlieta tal-Ittra Apostolika illi tingħata importanza iżjed lil dawk li jħabbru l-Kelma t'Alla, u jħabbruha qed ngħidu bħalma huma l-letturi pereżempju, anzi l-Papa jissuġġerixxi illi f'dak il-mument jingħata l-mandat lil dawk li jħabbru l-Kelma waqt il-liturġija, lil-letturi. bi preparazzjoni naturalment, imma tingħata importanza lil dan il-ministeru ta' ta' xuħud minna li jservu lill-komunità, lill-għaqda liturġika proprju billi jħabbru, jxandru l-Kelma ta' Alla. Il-Papa wkoll jgħid mela mhux biss ċelebrazzjoni, mhux biss riflessjoni permezz tal-omelija, permezz ta' l-istudju abe, permezz ta' xandir u tħabbir tajjeb, jgħid ukoll li dan il-jum għandu jkun ukoll ikun hemm enfasi fuq it-tixrid tal-Kelma t'Alla. Allura, naturalment, l-ewwel nett bit-tixrid tal-Bibbja, materjali tal-kotba tal-Bibbja jew xi parti minnhom lil komunitajiet li jemmnu. Barra minn hekk, barra mill-rit tal-letturi, barra mill. tqassim u x-xandir u t-tixrid tal-Kelma ta' Alla miktuba, jingħata enfasi wkoll li talb ibbażat fuq l-Iskrittura, fuq il-Bibbja, u l-Papa naturalment isemmi l-metodu antik ħafna imma li għadda mill-prova taż-żmien tal-lectio divina, qari attent fil-fidi tal-Kelma ta' Alla. Allura l-Papa hekk f'dan il f'din l-Ittra Apostolika jenfasizza proprju dawn il-mumenti, l-importanza tal-omelija, l-importanza tax-xandir, imma wkoll l-importanza tal-Iskrittura waqt is-sagramenti. U b'sagramenti m'aħniex ngħidu biss il-quddiesa, jekk il-Kelma t'Alla takkumpanja, timxi ma' dawk li se jirċievu s-sagramenti, Is-sagramenti ma jibqgħux riti maġiċi biss, imma jsiru mumenti, strumenti f'idejn Alla u f'idejn il-Knisja għal konverżjoni radikali u impenn tan-nisrani li jemmen f'Alla. U l-Papa mbagħad jiffoka iżjed li fost l-inizjattivi kollha ta' tħabbir, ta' proklamazzjoni tal-Kelma t'Alla hemm l-omelija. L-omelija jgħid il-Papa f'dan anke f'dan id-dokument imma anke f'dokumenti oħra bħal per eżempju il-dokument li ħareġ hu stess il-Papa Franġisku dwar l-evanġelizzazzjoni l-ġdida jgħid li l-omelija trid tkun frott ta' talb minn min jagħmilha, allura tas-saċerdoti jew djakni li jagħmluha, frott ta' talb naturalment lill-Ispirtu s-Santu, biex l-omeliji ma jkunux biss sempliċiment nerġa' ngħid dak li jkun ingħad tħabbar anzi fil-qari tal-liturġija, imma tkun kif dik il-kelma li tħabbret lill-assemblea, lill-ġemgħa fil-liturġija, tiġi applikata, allura kif tolqotni l-Kelma t'Alla li tħabbret lili? Inkella l-Papa jgħid jista' jkun li naqgħu fil-fundamentaliżmu, nieħdu l-ittra tal-Kelma biss fil-xandir li tkun ixxandret u nibqgħu magħha. Imma l-omelija trid tkun l-applikazzjoni ta' dik il-Kelma li tħabbret. Biex ngħid hekk u nżid Xi ħaġa jiena ngħid bħal ma għamel Ġesù meta kien fis-sinagoga ta' Nazaret, illi jgħid dan din l-iskrittura, dan it-tħabbir tal-kelma li għadha kemm tħabbret lilkom, seħħet illum fija waqt li intom qegħdin tisimgħu. Allura bħalma pereżempju fil-Ġenesi Alla qal isir id-dawl jew ikun id-dawl, U d-dawl sar, bħalma Alla jgħid, u jiġi fis-seħħ dak li jgħid hu, jew inkella bħalma jgħid Iżaija, Il-kelma tiegħi ma toħroġx minn fommi u terġa' lura għandi mingħajr ma tagħmel dak li bagħtha tagħmel, hekk ukoll il-kelma t'Alla meta titħabbar, meta tixxandha iktar u iktar fil-kuntest tal-liturġija, hemmhekk ikun qiegħed iseħħ Dak li Alla jkun qed jgħid lill-poplu tiegħu. L-omelija għandha dan l-iskop u għandu jkollha dan l-iskop. Il-Papa jagħmel xi ħaġa ftit sorprendenti wkoll f'din l-Ittra Apostolika u jieqaf ftit fuq l-importanza tar-rwol tax-xogħol tal-Ispirtu s-Santu fit-tħabbir tal-Kelma t'Alla, anzi fil-kuntest kollu tal-Kelma t'Alla. U jgħid, Jekk ma jkunx l-Ispirtu s-Santu li jagħtiha l-laħam, jagħtiha l-ħajja, l-Kelma t'Alla tibqa' kliem miktub fuq il-karti. Imma l-Kelma t'Alla trid tkun il-fanal li takkompanja lil dak li jemmen, lil min jemmen. Mela, l-Ispirtu s-Santu huwa dak li jagħti l-ħajja lill-Kelma miktuba biex issir proprju l-Kelma ta' Alla. L-aħħar ftit mumenti ta' dan ta' din l-ittra appostolika, il-Papa jgħid il-kelma t'Alla mbagħad trid tieħu l-prattika, trid issir ħajja propju fil-ħajja ta' dawk li jemmnu. Billi jgħid, naqbdu l-kelma t'Alla, dawk li jemmnu, aħna li nemmnu, naqbdu l-kelma t'Alla u nagħtuha l-ħajja f'opri ta' ħniena. Irridu niftakru li pereżempju fil-Testment il-Qadim, fil-ktieb ta' Neħemija, il-kapitlu 8, hemm mument importanti ħafna fejn jinstab il-ktieb tal-Kelma t'Alla, tal-Bibbja, fit-tempju mwaqqgħu mġarraf. Wara illi Il-Lhud li kien baqa' mill-eżilju reġgħu lura biex jerġgħu jibnu t-tempju. Neħemija li kien il-gvernatur tal-Lhud li baqa' fl-Art Imqaddsa, flimkien ma' Eżra s-saċerdot, isibu dan il-ktieb tal-Bibbja, jaqrawh lil dawk li kienu quddiemhom, reġgħu lura mill-eżilju, jispjegawh permezz tal-Leviti lil x'qiegħed jgħid, anke għaliex il-Lhud ma baqgħux jafu l-Lhudi minħabba t-taħlit li kienu tħalltu ma' popli oħra fl-eżilju, l-Leviti jispjegaw qishom jagħmlu l-omelija lil dawk li kienu quddiemhom, imma mbagħad Eżra is-saċerdot jagħmel xi ħaġa kbira ħafna u importanti ħafna u jgħid, issa morru lura. Ifirħu uħudu gost li l-kelma t'Alla Il-Bibbja reġgħet ġiet fi ħdankom. Imma wkoll agħtu minn dak li għandkom lil dawk li ma setgħux ikunu magħna. U b'dal-mod, Eżra dan fit-Testment il-Qadim kien qiegħed jgħid, il-Kelma t'Alla, frott tal-Kelma t'Alla hija l-ħniena, il-karità. U l-Papa jistedinna nagħmlu l-istess f'din l-ittra Apostolika li fiha iwaqqaf il-Jum tal-Kelma t'Alla,